Авыл кабартмалары. Финалга чыгыр өчен сез нәрсәгә әзер? Без э, финалга чыгар өчен барысына да әзер, хәтта Казанга күчеп килергә дә әзер, әгәр дә безгә фатир бирсәләр.
Бергәләп бер фатирда яшисезме? Яшибез. Яшибез.
Ярый, ярый.
Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтләребезне, әлбәттә, иң беренче чиратта үзебезнең район җитәкчелегенә, үзебезнең мәдәният идарәсе җитәкчелегенә күп итеп рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Һәм инде, әлбәттә, шушы конкурсны оештыручыларга, безне әзерләүчеләргә, безнең белән эшләүче редакторларга һәм, Рамил, шәхсән сезгә бик зур рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Сезгә дә рәхмәт, пәйдәгез, кыздырыгыз сәхнәне, каршы алабыз авыл кабартмалары! Зәй! Воу!
Каршы алыгыз сезнең алдыгызда Зәй районының иң заманча кызлары! Каршы ал! Казан!
Юкка алкышлыйсыз. Сез бу шартлауны тректа булды дип уйладыгызмы? Юк, аның сырт тамыры шартлады.
Ну, Фикрет, камон, не морози! Кызлар, шушы биюегезне комсомолның 101 еллык юбилеенда биегәннән соң сезне авылдан кудылар бит инде. Менә аңламадылар шул. Без бу биюебез белән комсомолның мәңге яшь икәнен күрсәттек. Аңлата алмагач аңламыйлар инде. Ой, кызлар, дебр. Дебр, дебр.
Фикрәт, син вообще не твердый.
Ничек? Менә бит треникларымны киеп килдем. Кызлар ул бөтенләй не трушный. Кызлар, сезнең сөйләшүегезне хәзер жюри аңламый башлады бит инде. Ничек аңламасын? Әнә, блогер татар малай бик яхшы аңлап утыра. Фә, Ринат, рәхим итегез, сәхнәгә менегез әле. Улым, әбиләр чакыргач, менәргә кирәк. Үтәбайлар көтәбәйләр суларында йөз алмыйм, һәй! Сан тауда карлар яу. Менә хәзер без бу җегет белән үзебезнең бер дулкында икәнне исбатлыйбыз. Син офтоп.
Юк, туктагыз әле, ничек инде. Мин дә сезнең белән шулай ук бер дулкында. Мин, мәсәлән, стендап белән шөгыльләнәм. Хәерле кич, исәнмесез. Минем исемем Фикрәт, миңа 46 яшь. Мин менә бүгенге яшьләрне аңлый алмыйм. Маникюр, ябыштырылган керфек, йолкынган каш. Әле бу егетләрдәгесе генә. Күпләрегезнең әби белән йокласаң, тешсез каласың дигән мәзәкне ишеткәнегез бардыр, әйе бит? Мәзәк түгел. Менә мин хәзер ничә ел әби белән йоклыйм, минем бер төшем дә үземнеке түгел.
Фикрәт, без әзер.

Кызлар, мин киттем.
Игътибар итмәгез, аның судорогасы башланды. Кызлар, мин аңладым нишләргә.

Так, ә, бу чыгышка нинди нәтиҗә ясыйбыз? Э, Юк, туктагыз әле, Рамил. Ничек нәтиҗә ясыйсыз? Жюри тулы составта түгел бит. Ә, нәрсә? Ә, аңладым. Ринат командада урын алгач, димәк, изге урын буш торырга тиеш түгелдер бит инде, ә, егет?
Э, Фикрят Рафикович, аңламыйм нәрсә. Э, рәхмәт, Рамил, сүз биргәнең өчен рәхмәт, әлбәттә. Э, тамашачылар, без бит инде менә шундый уен карап үттек, әйме, без менә Раил Илдарович белән киңәшләштек монда, ул шундый тәкъдим ясады. Кызлар, сез финалга үтмисез. Ә менә сезнең егетегез, стендап укыган егетегез, ул шәп егет иде, шулай бит, Раил Айларович? Шәп егет иде, ул үзен үзе сәхнәдә тотыш, ул тавыш, ул подача. Сигарет! Хыялланырга да ярамый инде.
Ринат, бик зур рәхмәт сезгә! Вакыт соң инде йокларга ятарга. Ой, гафу итегез. Урыныгызга рәхим итегез. Үтәвайлар көтә дәйләр, суларымда йөз алмыйм, һәй! Узган тауда карлар ява.
Кадерле тамашачы, менә без үткән өч уенда уйнап, чыннан да үзгәрдек. Заманага иярдек. Ә мин өемдә вай-фай куйдырдым. Ә мин инстаграмда үземнең блогымны алып барам. Әйтәм, минем интернетның тизлеге кимеде.
Ә мин туалетны өйгә керттем. Телефон белән утырганда кул туңмый хәзер.
Хөрмәтле дуслар, сезнең алдыгызда чыгыш ясады. Зәй районының җыелма командасы Авыл кабартмалары.
Нинди Смайликлар куябыз. Авыл кабартмалары. Ришат елмая, Ренат елмая. Барысы да елмая, ләкин менә Раил абый моңсу смайл күрсәтте бит. Э, Раил абыга микрофон бирегез әле. Нишләп шулай, Раил абый? Мин э, гафу итәм, хәерле кич. Э, Хәр мине сүгәләр инде алар кергәч, мине сүгәләр. Но миңа әйттеләр монда. Раилдарович, бер генә сомнение булса да, бераз генә. Пожалуйста, не. Монда бүтән әйбер юк бит инде, ике генә төрле. Или бусын күтәрәсең, или бусын. Шуңа булгач, бер сомнение булса, минем бер кечкенә генә сомнение булды, шуңа күрә мин күтәрдем. Гафу итегез, пожалуйста.
Ярый, менә шулай тире, бер моң сусмайл, авыл кабартмалары. Безнең алда импровизация бар әле. Ярый, әйдәгез акышлар белән озатыйк. Озатабыз кызларны.